Киемебезне. Безнең иң беренче эш итеп, токма җәю өчен иң беренче бер бүген инде бер йомыркадан гына токма җәяргә уйлап торабыз инде. Шуннан соң менә салдым. Томар ясыйбыз. Алла бирсә. Без икебез дә шушма башлар. Әйе. Шушма башта инде ике көн туй итеп, өченче көнне инде килен ашлар итеп, Менә шулай иттереп, олы юлга озаттылар безне. Туйлар инде ул вакытта бер көнне инде яшьләр туе, икенче көнне инде картлар туе дип аталадыр инде ул вакытларда. Шуннан соң өченче көнне инде килен ашы. Әзер, ә хәзер инде мин калганын киленебезгә тапшырам. Яшь кыз ул һәрвакытта да кемдер тарафыннан сынала. Аның инде кызны яки егетне анда чибәрлегеннән башлап, аларның инде әхлагына кадәр, уңган булганлыгына кадәр ниндидер бер сынау аша алар үтәләр. Сынау күз белән дә сыныйлар әйеме, аларның гамәлләре белән нидер шәккә сынап карыйлар әйеме. Менә шушы киң токмачы ул элекке вакытта шушы туйдан соң үткәрелә торган йолаларның берсе булган инде, туй көннәреннән соң үткәрелә торган йолаларның берсе. Э, һәм анда инде әлбәттә аның элеккеге максаты булган яшь киленне сынап карау токмач икән инде монда токмач әзерләтеп аны сынаганнар монда килен токмачны ничек кисә тиз кисәме ул аны юка итеп кисәме э, бөтенесен дә күзәткәннәр э, камырга кирәкле әйберләрне ничек итеп куша инде кайбер кайнанала хәтта киленнәрнең камырны яхшы изәме икәнлеген Сынап карар өчен анда салып куя торган булганнар, балдак яки иск салып куя торган булганнар. Килен инде кабырны яхшы итеп изгән очракта шушы әйберне табырга тиеш булган. Арча районы Кышкар авылында килен токмачы мәҗлесе алдыннан менә шундый йолалар уздырыла икән. Кулларыңда гел ризык булсын, балам! Кулларың гел-гел ризык тотсын. Ничкә тотыналар икән? Бу инде борынгы теге ризык әзерли торган биш түгел инде. Ну, исеме мич. Шалтырый торган эш эшләргә ярамый. Кызым, куй, куй, куй. Пока җуна үзебез җуабыз. Бер йоласы шундый, бер атна әле яшь киленгә савыт-саба юдыртмыйлар. Чөнки шалтырый. Э, тормышлары тыныч булсын өчен эшләтмиләр только ризык кына әзерләтәләр менә без аңа бүген токмач кистерәбез алла биргән булса
Килен токмачына гадәттә туйга килә алмаган кунаклар һәм кызның якын туганнары чакырыла. Безнең якларда кунакларны яшь килен үзе каршы алырга тиеш. Менә бер әби белән бабай 60 ел гомер иткәннәр. Менә шуннан болар эй бриллиант туйдылар инде, шуны әйтә булганнар. Шуннан шуннан хәзер

Бабай, син әле зинһар ди икән. Ничек инде сез алтмыш ел бергә гомер иткәнсегез? Ничек инде һаман матурым, матурым дигәченнән, бабай башта як-ягына каранган була иттереп. Шуннан соң, улым, аның сере бар. Мин аны инде биш ел исемен белмим ди икән. Шуның шикелле берегез, берегез серле исемнәрегезне онытмагыз. Ике як әти-әниегезне Тигез күреш, тазалык, тынычлык, сәламәтлек белән яшәгез. Кунаклар яшь киленгә терлек бүләкләр алып килә. Мондый йола кәләшне хуҗалыкка ияләштерүне, шулай ук әлеге ыруның хатын-кызлар өлешенә кушылуны күрсәтә. Хәзер күпчелек акча бүләк итә. Ләкин яшь киленгә тастымал, юрган, сөлге бирү традициясе сакланган.
Сөлгеләр, мунча сөлгеләре. Бит сүгеләре, шуннан соң менә мондый ашъяулыклар инде. Менә менә әле дә булса, әле дә булса инде мин бик кадерләп тотам. Чөнки инде ул минем э, үземнең әби тапшырган ашъяулык. Әле дә булса, менә шушы көнгә кадәр тукмачлар җәйгән вакытта кулланам инде мин менә тукмачларны Кискәннән соң шушында җәеп киптерәм инде токмачларны. Менә болар э, бу искерми дә бу, моны юсаң төсе дә чыкмый. Менә элек ничек 34 ел, ничек 33 э, ел ничек биргән, менә шулай саклана. Белем токмачы мәҗлесе ул һәрбер төбәктә ниндидер үзенчәлекләре белән аерылып тора. Менә безнең якларда инде ул, безнең яклар дип әйтәм, Казан якларында. Әлбәттә инде килен токмачы дигәч, бу токмачны килен үзе җәя. Берничә көн алдан ул инде э, оннарын, күкәйләрен, барлык әйберне барлап куя. Үзем әле яңа гына шушы йола белән очраштым, киленебез. Шушы э, мәҗлескә ашка саласы токмачны әзерләмәде, ә менә инде Кунакларга, кечкенә-кечкенә савытларга үзе кискән токмачларны тутырып куйды. Кайбер төбәкләрдә минем үземнең дә эзләнүләрем булды. Кайбер төбәкләрдә бу э, килен токмачын нишләптер э, якын күрше тирәдәге э, хатын-кызлар җыелып бу килен токмачын кисешергә ярдәм итәләр. Ул инде күбрәк, бәлкем, шулай кирәктер дә, ул күбрәк кунаклар җыелган төбәкләр бар бит инде, әйеме? Иллешәр, йөзешәр кеше җыеп мәҗлес ашы үткәргән төбәкләр бар. Бәлки, анда чынлап та шулайдыр. Ә безнең инде унбиш-егерме кешедән артмагач, без шушы килен үзе кискән токмачны ка салды һәм Бә инә оныттым чи. Килен токмачы Коръән уку белән башланып китә.
Гомерлек ние менә бу, гомерлек истәлектә кала торган, истә битә торган. Кызым, берегезне берегез саклагыз. Китереп Аллаһуммә салли галә сәйдинә Мөхәммәд ва галә али Мөхәммәд. Менә башлап куйыйк әле.

Бүләкләр белән үзара алмашу, шулай ук гаиләне берләштерү, кәләшне яңа мөхиткә, яңа гаиләгә кертү ролен уйный. Бу девочка күбрәк инде. Менә монда зелень салам күбрәк азия күрдем. Күрдеңме, Павла?
Килен өчен бу ашта иң мөһиме традиция буенча күрше тирә әбиләр белән танышу түгел, ә олы, күпне күргән хатыннардан үгет нәсыйхәт алудыр. Чөнки ике яктан да әти-әни тигез. Менә ул Аллаһ Тәгалә ярдәмне рәхмәтеннән ташламасын. Әле ул әти-әниләргә, әби-бабайларга Аллаһ Тәгалә э, тагы да алда тигез картлык бирсен. Табынга чәй чыгарабыз. Димәк, мәҗлес ахырына якынлаша. Татар халкында күчтәнәчсез мөмкин түгел. Килен тыкмачы да искәрмә булып чыкмады. Һәр килгән кунак татлы күчтәнәчләр белән өйләренә таралаша.